Għal kull mistoqsija, skomda kemm hi skomda, trid tasal risposta, u jekk ma jkunux onesti, aħna nindunaw. Prime Time jibda issa.
Prime Time,

Is-sena ta' tajba u nilqakom għal prime time illum il-ġimgħa 27 ta' Jannar fl-aħħar jibda l-weekend. U biex nagħlqu dil-ġimgħa speċjali ħafna li kellna ta' prime time, Miegħi illejla The Travellers. Is-serata t-tajba, kif intom? Isma', kunu onesti minnkom kollha, minnkom is-sitta min ikun l-iktar ħerqan li jibda l-weekend? Naħseb kollha jiena. Kulħadd naħseb mhux aħna biss. U dal-weekend minn minnkom ħa jerħilha lejn Għawdex?
Kolla lejn għaw, dax naħseb jek ma jkolkom xie avveniment u għek dejjem taraw x'tamlu biex fil-weekend titilaw. Bħalissa qegħdin nisimgħu xemxu xita, l-uffiċċju bdew jitkellmu, bdew jgħidu dal-għodu li jaħsbu li hija l-iktar waħda maħbuba mill-kanzunetti kollha tagħkom. Għandna raġun Chris jew le? Ma nafx hu. Imma eh, naħseb li anke hija finita views u anke kemm damet fuq radio u hekk naħseb Waħda mill-iktar, fhimt għalina din kienet minn tal-bidu, allura. Andrew, meta ktibtha ma tantx kont temmen fiha, imma. Le mhux as such, konna kienet is-song li ħriġnija bħala single just biex ngħidu ħa nħorġu single oħra, so vera ma kellniex l-aspettattiva li ħa tagħmel xi ħaġa ta' barra minn hawn, imma mbagħad once li releasjajnija u bdiet qisha ħadet il-ħajja tagħha u bdew jinġemgħu ħafna views u saret dak li hi llum. Chris, kemm damet fil-quċċata tal-klassifika? Naħseb għamlet xi ten weeks jew iktar fil-quċċata tal-klassifika tar-radjijiet lokali, imma mhux biss. Ovvjament in-nies iżommuha ħajja s-song, fhimt? Jiġifieri anke meta tmur iddoqq xi mkien u ddoqqha għalkemm għaddew daqshekk snin minn fuqha, xorta tibqa' waħda minn dawk li l-iktar li jibbażjaw magħha. Joseph ikollu ċans jibbrilla waqtha. Meta jkollkom xi gig, u għax hemm biċċiet sħaħ bi trombetta. Irrid noqgħod attent aktar imma nieħu pjaċir, fimt, għax tara dawk in-nies jaqbżu quddiemek, ovvjament, aħna għalhekk nitilgħu fuq il-palk, biex naraw in-nies jieħdu bass, fimt. Silvano, mid-diski kollha tagħkom, liema taħseb hija l-kanzunetta li l-iktar tista' ddaħħlek fl-atmosfera tal-weekend, hekk, dik il-weekend song? Naħseb kiekolli ngħid, m'għandniex li ħriġniha lanqas, is-sbuħija ta' daż-żmien.

Fil-music video ta' din id-diska narawkom il-ħolma ta' kulħadd maqfulin ġo supermarket bil-lejn u tistgħu tagħmlu li tridu. Issa jien Michael qallu li inti l-iktar wieħed u ikkilu żaqqiq. Tiħna xi li għabbiżaw. Dakinhar tal-filming f'dak is-supermarket naqqart jew ma kilċej.
Aħjar ma ngħidux. Ma ngħidux.
Jien ma nemminx li ma rnexxilekx tnaqqar. Niġu fit-travel naħseb. Le, le, le, naħseb żammejt, naħseb, fimni, imbagħad xi delivery ma jirbaħnix.
Clayton, insomma, mhux lilek biss anke lil Chris rajnikom bin-nuċċalijiet, dak in-nuċċali tara minnu jew ma tara xejn. Jien għalfek, jien nilbes in-nuċċali, ġifieri xi ninża dan ma tantx nara. Iktar u iktar ma rajt xejn. Joseph, Inti u Andrew jew inti u Chris mortu Cambodia? Jiena u Chris. Chris, Intom mortu hemmhekk volontarjat? Hekk hu, iwa.
Ħafna jgħidu, min imur esperjenza ta' volontarjat, li l-ewwel ġranet, emozzjonalment, huma l-iktar ibsin. Huwa, one, aħna konna qegħdin Cambodia u ovvjament kien cultural shock, fhimt, għalina li morna f'kontinent differenti anki tara l-faqar ta' tfal li kienu qed jgħixu fihom. U dik naħseb l-iktar li tolqtok, fhimt, għax tibda tirrealizza kemm aħna fortunati. Realtajiet oħra.
Realtajiet oħra li lanqas biss jgħaddu minn moħħok għalkemm naraw xi videos u hekk imma x'int tarahom hemmhekk fil-verità it hits you. Joseph, ma stax jonqos li teħdu l-mużika magħkom qed naraw il-filmati. Iva, ovvjament dawk li kienu magħna fil-grupp bdew jużaw is-songs tagħna biex iferrħu lit-tfal eċċetera eċċetera. Jekk terġa' tiġik l-opportunità, esperjenza oħra ta' volontarjat, terġa' tmur? Iva. Żgur.
Esprit, Level One at the Point. Mike, din is-sena għalikom bħala band hija sena eċitanti. L-2023 x'għandkom ppjanat? Hekk hu, il-proġetti tagħna ma jonqsux, jiġifieri dejjem in the pipeline. Bħalissa għaddejjin fil-fażi li qegħdin niddiskutu x'inhu ppjanat għal matul is-sena, jiġifieri aktar singles, aktar mużika u aktar proġetti min-naħa tagħna. Għalik personalment, b'mod professjonali, dis-sena kienet kapitlu ġdid? Hija hekk hu. Għandha ħafna proġetti fuq l-ixkaffa li f'dan l-aħħar snin dejjem warrabthom minħabba x-xogħol l-ieħor li kelli, issa nintefa' full time fuqhom u nipprovaw li. Mużika biss. Mużika biss. Inti l-unika mużiċist tal-familja? Le, le.
Kollha, kollha kemm aħna minbarra ommi. Jiġifieri ħutek kollha u l-papà. Ħuti u missieri iva. Kollha mużiċisti, mela bla dubju mal-mejda tal-ikel żgur li titkellmu fuq il-mużika. Xi ħaġa bilfors. U Chelsea. U Chelsea. Iżommu ma' Chelsea, jew le? Next question.
Le, jew biex jibżdu l saqajk. Ma' Chelsea, ma' Chelsea.
Andrew, bħala band, kem mortu iktar minn darba d-duq barra minn Malta, le? Iva, iva, morra minn darba. Jien nimmaġina li bħala band biex tivvjaġġa Loġistikament mhix xi ħaġa faċli. Le lanqas xejn, l-ewwel nett impenjati ħafna bil-kalendarju tagħna li għandna Malta. Allura dik diġà tagħmilha diffiċli ħafna. Bil-loġistika biex tmur barra minn Malta hija pjuttost kumplessa, allura meta jiġu l-opportunitajiet nipprovaw naħduhom kemm jista' jkun malajr. Ovvjament mhux dejjem ikun possibbli, imma għall-grazzja t'Alla kellna kellna pjuttost opportunitajiet. Silvano, meta vvjaġġajtu s-saxofon bgħattu mal-bagelli, mal-bagalja jew żammejtu f'idejk? Le, kellna seat irriservat għalihom, daqs li kieku persuna. Jiġifieri kien bil-qegħda ħdejk bis-seat belt u moħħok mistrieħ. Ma le, imbagħad probla qal, issa ilu naqra, jiġifieri ma naħseb li ġara. Qalulna u le orrajt nirranġaw, ġifieri kellna extra seats, imma aħna konna lestejna li daqslikieku ħa nieħdu persuna oħra magħna għax aħna ma konniex ħa nafdaw għax tisma' ħafna stejjer. Tisma' ħafna stejjer, tisma' xi ħadd jibgħat xi biċċa trombone jew hekk u jispiċċa mgħattar mhux se jirċevuh lura għax taf forsi jriħħendiljawh dan bl-addoċċ. Jiġifieri, allura ma rridniex nieħdu dak ir-riskju żgur aħna. Tlejt, meta mortu t-Tuneżija, naqgħad diffiċli tinsiha inti. Hija, jiena kont imradd l-aħħar tlett ijiem u għadni qisni ma nafx x'kelli, tipo ġejna lura spiċċajt l-isptar ukoll, għamilt xi żmien l-isptar, spiċċajt fuq drip ukoll. Imma mbagħad għaddieli. Ġveri.
Ma nafx.
Ma nafx. Għax l-istess kellna kollha kemm aħna, ġveri. Insertajt inti zbiba l-ħażina kif jgħidu.
Mhux tagħmelu.
Għandek imnieħrek imblukkat? Sterma Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar, klinikament ipprovat li jiżblokka l-imnieħer meta jkollok riħ jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar! Il-prodotti Stermar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.
Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita.
Total Tools, super on quality, super on price. Tool set komplut, sebak xaxen 162 bitċa odda, għal prezz ta' 780 euro. Total Tools Malta, segwina fuq Facebook. Għalina n-nisa, l-uġigħ ta' darba fix-xahar mhu xejn sabiħ. Aleve Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġigħ tal-period sa tnax-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħamest ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Aleve Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar.
St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our three operating theaters, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St Thomas Hospital.
Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopo pommi ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop ommima, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommima. Soup so good everybody wants some.
Freedom! So fresh, so new.
Okay. Freedom!

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time din il-ġimgħa kienet ġimgħa speċjali ħafna għalina kuljum ospitajt il-The Travelers sirna nafuhom mill-viċin, però L-episodju tal-lejla, dis-sezzjoni kienet l-iktar sezzjoni li jien ħerqan għaliha, għax żgur li f'dawn l-għaxar snin kemm kellkom intervisti, kemm-il darba kontu mistednin, dawn it-tip ta' domandi u dawn id-domandi żgur qatt ma saqsewhomkom. Ma tistgħux ma tirrispondux, skomdi kemm huma skomdi tridu tirrispondu, biex niffaċilitawlkom ħajjitkom ħa ntukom paletta bir-risposta li tridu tagħżlu minnhom. Tajjeb, nagħtu bidu għal ġieli jew qatt. Ġieli jew qatt iridu jkunu r-risposti tagħkom wara li npoġġilkom id-domanda. Jekk ma tkunux onesti, ħa nindunaw. Tridu tgħollu l-paletta u b'onestà tirrispondu għad-domandi tajjeb. Ara tlaqna, l-ewwel mistoqsija, ġieli jew qatt kellkom gig u qomtu b'hangover? Ġej, kemmu bil-għaqal Michael l-unika wieħed Michael. Għat. Clayton imma jekk kollok hangover qabel gig u mbagħad taddilek tul il-gig jew le. Insomma, għazin il-music tibda tisimaw ġa ġa widnejk. Ma nafx. Jirbombja.
It-tieni domanda, għara tlaqna ġili jew qatt. Ilbist qalziet ta' taħt li ma kienx tiegħek, ta' xi ħadd ieħor.
Tridu taħsbuha. Ta' ħija naħseb.
Ġieli, x'materjal kien? Ħa nibdew naraw naqra ta' jekk kienx tal-istess. Ta' ħija. Ma kienx tal-lejs jew hekk. Aħna biex naraw jekk kienx tal-istess sess tiegħek jew tal-istess tas-sess oppost.
Ta' ħija. Ta' ħuk, ta' ħuk, all right, tajjeb. It-tielet domanda, ġieli jew qatta? Meta kontu iżgħar dħaltu ġo klabb b'ID card ta' ħaddieħor. Qatt, qatt, qatt, ġieli, ġieli, u indunaw Joseph qabduk jew le? Le, le. Le ma qabdukx, lilek Silvano qabduk? Le, ma qabdukx. Ġieli jew qatt? Kontu qegħdin ġo bar jew ġo klabb u keċċewkom il-barra? Ġieli. Ġieli. Chris, jien nixtieq nisma' naqra żejra dettalji minn ma tidħol fid-dettall għax isek taf xi ħaġa. Ġieli konna noħorġu kienu ġew. U għamilna eh, kienu kaċċuna ġejdu l-ħanalqu, fim. Eh, ġifieri tilqu l-barra sar. Nibqgħu hemm sal-aħħar. Kull weekend kważi, ġifieri. Ġieli jew qatt, kelkom one night stand. Dina, ġili. Mus setħlu f'dettalji ħalli ma nqajmu xinkwit, tajjeb, ħal għaddu għad-domanda li jmiss. Tajjeb, ġili jew qatt? Kontu fis-sodda ma' xi ħadd u għettu isem ħaddieħor. Ġieli? U għajtilna għax ġara mbagħad. X'ġara ma jkun mbagħad. X'ġara ma jkun mbagħad. Indulaw li qed tisem ieħor jew le, jgħidilna dik biss almenu. Imbagħad li qed tisem ieħor.
Bajdu l-lejl. Waqaf.
Chris lilek qabduk li qed tisem ieħor jew le. Eh, Mhux ovvja. Ma qbadx tgħid ħafna ismijiet f'daqqa, bdejlek gerfex u. Għandek naqra problemi ta' memorja bl-ismijiet. Mhux hekk, mhux hekk.
The Travellers, grazzi ħafna talli kontu miegħi, vera ħadt gost insir nafkom iktar. It-telespettaturi żgur li ħadu gost isiru jafukom iktar mill-viċin però wisq iktar saru jħobbukom. Issa apparti milli jħobbu l-mużika tagħkom saru jħobbu lilkom ukoll. Għandi ftit rigali biex nuri apprezzament talli ġejtu tiltaqgħu miegħi Illejla, fil-fatt grazzi għal Cucina d'Oro, ħa nittoppjaw il-pentry tagħkom, tikkombinawhom mal-ingredjenti favoriti tagħkom għal dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal Berocca, għalikom għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Kif ukoll grazzi għal Yougiti, għalikom għandna numru ta' tejiet naturali Togħma mill-ifjen żgur l-aħjar mod biex tagħlaq il-ġurnata tagħkom wara ġurnata hectic. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajada kif ukoll Sky Spirit Fitness Lounge, għalikom għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma mill-itjeb pero wara li tikolhom ma tkunx guilty li kilt xi ħaġa li qed tagħmel ħażin għal saħħtek anzi. Bil-maqlub. Grazzi ħafna u l-weekend it-tajjeb. Thank you. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi l-lejla. Qabel ma nħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colours of Benetton li biex tipparteċipaw fiha faċli ħafna. Tridu tibagħtulna ritratt tagħkom. Nafu kemm tħobbu s-sales u għalhekk tridu turuna kemm tħobbu s-sales billi fuq karta, b'mod diġitali insomma araw intom użaw il-kreattività tagħkom tibagħtulna qegħdin inżommu I love sales. Dak ir-ritratt grazzi għal Benetton jista' joħroġkom rebbieħa u Benetton talli ovvjament tkunu pparteċipajtu fil-kompetizzjoni u tkunu intom ir-rebbieħa ħa joffrulkom rigal. Grazzi ħafna talli kontu miegħi nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb niltaqgħu għada biex nilgħabu kontra 30 sekonda, saħħa u niltaqgħu. Ciao! Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.